Biziň bu günki täze temamyz 2008-nji ýylda Çempionlar ligasynda Fenerbahçe-niň Çelsiä garşy oýnan oýnunyň taktiki analizi.

Fenerbahçe-niň tälimçisi Artur Ziko.
Çelsiniň düzümine seretsek, Çelsi bu gün 4-1-4-1 sistemasy bilen çykdy. Goragçylar çep gyrada Eşli Kol, merkezi goragda Carvalho Terri, sag gyrada Michael Essien. Ortada Makelele, ýarym goragçylar Maluda, Lempart, Ballak, Jokol. Hüjümde Didýe Drogba.
Fenerbahçeni alsak, Fenerbahçe soňky 2 ýylda Ýewropa kuboklarynda, esasan hem Istanbulda 11 oýun bäri ýeňilmändi. A Chelsea Çempionlar ligasynda 21 mäç bäri ýeňlenokdy. Chelsea elbetde dünýä döwi, marka bir topar. Oýunçylary belki-de bir topardan gymmatdyr. Emma bu futbol we futbol

Gazanmalys, alnymyzy ýaýramaly!
Bir tarapda ýigrimi bir matç bäri ýeňilmeýän we gruppawoý oýunlarda bary-ýogy iki gol geçiren Çelsi bardy. Beýleki tarapda turniriň iň köp assist we gol salan oýunçylary bolan Fenerbahçe bardy. Aleks Çempionlar ligasynda alty assist bilen oýnaýardy we Deýwidiň bu Turnirde bäş goly bardy.
Şo döwürler Çelsi düzümi çyndan hem güýçlüdi. Jo Kol, Jon Terri, Mihail Ballak, Lempard we Didye Drogba ýaly oýny her sekunt üýtgedip biljek oýunçylary bardy. Fenerbahçe 4-2-3-1 düzüliş bilen oýnady. Emma bu düzüliş oýnuň dowamynda şeýle bir üýtgeýärdi we bu üýtgeýiş Çelsini kyn ýagdaýa goýýardy. Bu üýtgemede oýnuň birinji taýmynda esasy rol Ugur Boral oýnaýardy. Ol merkezi ýarymgoragçy ýagny sentral polozaçnik ýaly görünse-de, çep gyrada hüjüme çykýardy we şol çep gyradan zaçnik ýagny çep gyra goragçysy ýaly hem oýnaýardy.
A Chelsea bu oýunda taktişni tutulýardy, çünki olaryň 4-1-4 sistemasynda bir DMF, ýagny bir e, goraga ýakyn ýarym goragçy ulanýardylar. Bu ýerde düzüminde bir DMF, ýagny bir e, goraga ýakyn merkezi ýarym goragçyň ejiz we kiçi bolsa we oňa kömek berjek oýunçylaryň hem Lampard we Ballak ýaly gorag oýnaman halamaýan ýa-da Maluda we Joe Cole ýaly Fiziçeski ejiz bolsa, ählimiziň bilşimiz ýaly, gorag oýunçylaryna agyr we ýük düşýär. We şol sebäpden Çelsi bu oýunda iki gol iýýär.
Hüjüm oýny oýnaýan Çelsi oýunçylary öz ýarym goragyna kömek etmekden hüjüme çykmaýardylar. Muny Çelsiniň ýalňyşlyk bilen atan golunda hem görüp bilersiňiz. Görýän bolsaňyz, Feneriň derwezesiniň öňünde bary-ýogy üç oýunçy bardy. Fener bolsa özüniň 4-2-3-1 taktikasy bilen polýanyň birinji, ikinji, üçünji böleginde köpelmeli başarypdy. We garşydaşyny basgy bilen ýarym polýada durdurmagy we topy olardan almagy, alandan soňra bolsa gysga we düzgün paslar bilen garşydaşy ýadatma we Çelsi ýaly güýçli goragçysy bolan topary sabyr bilen gyralara ýa-da diwar pas, ýagny stenka bilen Çelsi goragyny geçmäne çalyşdylar.
We bu taktikanyň esasy maksady topa eýe çykmak we topy yza oýnamazlykdy. Iki toparyň hem düzümine seretsek, egsik oýunçylary bardy. Çelside Kalu, we Şewçenko, Çeh ýaly oýunçylaryň ýoklugy bildirýärdi. Fenerbahçä seretseň, Roberto Karlos, Gökhan Gönül we Deňiz ýokdy. Esasy hem bu oýunda biz e, Gökhan Gönüliň ýoklugyny aç-açan duýduk, çünki muňa biz oýnuň 23-nji minutynda şaýat bolduk. Üns beren bolsaňyz, Önderiň arkasyndan dört metr çemesi aralykdan Drogba gelip topy süsen wagty Önderiň aýaklary ýerde we bu bize oýunçynyň nähili formada däldigini görkezýärdi.
Indi bolsa geleliň Ugur Boral we Wedersonyň işbirligine. Ugur Boral Sewilýa bilen oýnan oýunda bolşy ýaly, bu oýunda hem uly işler bitiripdi. Oýnuň otuz birinji minudynda Wederson bilen Ugur Boralyň ýer üýtgetmegi Çelsi goragçylaryny bulaşdyrypdy we berlen pasda Wedersonyň topy ýetmegine gaty az galypdy. Oýnuň birinji ýarymy iki toparyň hem isledigi ýaly gidenokdy. Emma Çelsi öňdedi. Olar muny Aleks de Souzany Makelele bilen markažy Ýagny Aleks de Souzany topsuz goýup başarýardylar. Olar ilki bilen Aleksi topdan kesip, soň Baldak we Lampardy öňe ugradýardylar.
Fenerbahçe-niň beýni Aleks topy almak üçin yza çekilmeli bolýardy. Emma oýnuň ikinji ýarymynda fenerliler oýnuny üýtgedipdi. we Ugur Boralyň ýerine oýna Kazym Riçardsyň girmegi bilen Deýwid çep gyra geçipdi. Mehmet Aurelio bolsa goraga däl-de has köp hüjüme ýardam etmäne başlapdy we bu ýagdaý Aleksiň üstündäki ýüki ýeňletdi we Aleks has köp top bilen oýnap, uzakdan urgular edip we paslar berip başlady. Oýna giren Kazym haçanda toply wagtlary Gizlin hüjümçi diýilýän pozisionda orta girýärdi we gol hem oýnuň altmyş dördünji minutynda şol taktikadan gelipdi. Golda üns beren bolsaňyz, Deýwid Karolýany özi bilen öňe çekipdi, çünki oýnuň başyndan bäri Çelsi Deýwid we Aleksi yza çekilip top almana mejbur edýärdi. Olara ýapyşyk oýnaýardy we bu ataka birinji taýmdan taýynlanan bir taktiki hereketdi. Goluň soňy yzy üzülmeýän fener hüjümleri, ählimiziň bilşimiz ýaly, türkleriň nähili söweşjeň häsiýetiniň esasan hem Istanbulda ýüze çykýandygyny köp gördük.
Hawa, türkmenlerimizde bir söz bar. Agzy süýtde bişen suwy üfläp içer. Ikinji golda hem Çelsi goragçylary Dewid topy yza çekip almana çykan wagty goramandyklary sebäpli ýitdiler we o goly atmak Dewid ýaly plýažny futbolda ýetişdirilen oýunçy üçin duran ýerinden urmak aňsatdy. Belki-de Çelsi muny bilenokdy. Şonuň üçin futbolda diňe düzüliş däl, garşyňdaky oýunçynyň häsiýetini hem öwrenmek gerekligini bize ýatlatýardy.

Birinji bilen belläp geçesim gelýän zat Fenerbahçe 2018-nji ýyldaky kadrosy ýa saf ýeňse güýç ýok bu ýerde. Şoň üçin 2019-daky biziň bilen men size kim teknikdäki görkezmäge synanyşaýyn. Külen aýtjak zadym Fenerbahçe birinji we ikinji taýmlarda düýp göter başga Bu taktikada çykdy we şoň üçin men size iki taktikany iki bölüp görkezjek. Quick formation açyk bolýar. Bir bärden biz switch present tactics ýaly iki taktik ulanmak üçin, iki ýa-da üç taktik ulanmak üçin açyk bolýan oýnuň bir fişkajygy munam isleseňiz soňky wideomyzda görüpsiňiz. Ilki bilen birinji taým kynalaly. Birinji taým hemmämiz görüşimiz ýaly 4-2-3-1 ýagny şular ýaly sistemada çykdy. Fenerbahçe iki sany e, goraga ýakyn merkez goragçy oýnadylar. Olaryň biri bärde Julu Gustawaň ýerinde Maldonado oýnady. Emre Belozoglu hem Mehmet Aureliýan işini yerine getirer bizde. Alper Potuk, Berdi Uğur Boran bolýar bizde. Şular ýaly oýnadylar. Bu top bilen top bilen wagty Fenerin ilki bilen Indi attacking instructionda Fener pas oýnady gördüňiz Sabr bilen pas etdiler. Gysga paslar we polýan ähli ýerini ulandylar.

Strelka bilen görkezýändir, Ugur Boral içeri girende Wederson daşardan Çelsiniň gyrasy bilen kän atakalar goşulypdy, hatda olaň käbirleri az galdy gol bolmagyna. Wing back Gara hem-de merkezi goragçylar ýygy çekildi. Bu barada geçen sapar hem görkezdik. Kontur targedem Mateo Kerman ýygy gelmändi. Bu birinji taýmdaky ulanan taktikasy. we şu taýda bellemeli zat toply wagty Fener şular ýaly oýnady. Topy ýitiren wagty Ugur Boral merkeze kömek etdi. Ýagny ýarym goragçy ýaly, merkezi ýarym goragçy ýaly oýnady. Bu birinji taýmda şular ýaly oýnady Fenerbahçe. Ýöne ikinji taýmda düýp göter başga oýun boldy. Çünki ikinji taýmda gördümiz Fenerbahçe has atak oýnady we has topu köp eýe çykdy. Ikinji taýmdaky oýnan taktikasyna gelsek. Ikinji taktika, ikinji taýmda oýnan taktikasynda edil şolar ýaly 4-2-3-1. Ýöne Fenerbahçe näme etdi? Fenerbahçeň esasy eden zady şu taýda Mehmet Ekijini, Kazim Richards ýaly görsek, ony ýany Kazim Richards bilen çalyşdy. Biz o Kazim Richards ýene Garry Rodriguez aldyk, çünki Garry Rodriguez has tiz oýunçy, has ýyldam oýunçy we

Bu şu taýdaky iki Diamond Diamond Midfielder diýip geçýär bular. Brilliant goldaşyklar, ýagny Alper Potuk we Max Kruse bärde Carvalho hem-de John Terrini as oýnuň başyndan bäri ýada tutdy. Topy ýygy çekilip alyp, şoň esasynda-da biz gördük. Gazym Riçardsyň nähili gorsalanyny bärde Karwalýonyň ýalňyşlygy, ýagny Alper topugyň şu taýdan Karwalýony özi bilen çekmegi bilen we Kežmanyň gyrada galmagy bilen Rodriges içeri ylgapdy we şu taýdan gol geldi. Göterensiňiz, bärde gizlin forward oýnamasynyň esasy maksady şol. Şolar ýaly sostaw bilen çykdy. Indi, bärik gel, Attacking Instructions, ýene şolar ýaly, pass bilen oýnadylar, gysga pass bilen, ortadan oýnadylar, Flexible däl-de, Maintain Formation, ýa her kim öz pozisiýasynda oýnady, Defensive zadam edil şolar ýaly, birinji taýmdaky ýaly agressiwny oýnadylar, hiç kim üýtgän zat ýok. Ýöne, bärde üýtgän Advanced Instructions oýnadylar. Ýagny bu üýtgän zady Oýunçylar has köp orta girdi. Deýwidem orta girdi, Aleksem orta girdi. Şoň üçin senter target ulanýas, görýän bolsaňyz, bärden Kazym Riçards kän galdyrdy, Aleksiň hem e, pursatlar boldy, Deýwidiň kem boldy, ýöne olar ulanyp bilmediler. Defensif, defensif bu e, Çelsiniň gelýän hüjümlerinde Maldonado hiç öňe gitmedi. Birinji e, birinji taýmda olar ýaly oýnamandy. Olar Emmesi bile çykyp durýar. Ýöne ikinji taýmda defensiwde Maldonadanyn ilde galmagy olaryň ýyndam hüjümlerini, ýa ýyndam kontratakalaryny goranmak üçin ulanypdy Ziko. Deep defensive line ikinji goldan soň Fenerbahçe yza çekildi. Näme-de bolsa we kontur target hiç haçan Mateo Kezman bu oýunda gördüňiz hiç yza gelmedi. Gelen bolsa-da gaty az, ýagny kontratakada galdy. We ýene-de beýle Geçmek isleýän zadym ikinji taýmda Emre Belözoglou ýagny Mehmet Ourelýa birinji taýmda DMF oýnan bolsa, görýän bolsaňyz DMF oýnan bolsa, ikinji taýmda bu CMF ýaly merkezi ýarym goragçy oýnady. Goraga ýakyn däl-de, hüjüme ýakyn has merkezi ýarym goragçy oýnady. Munuň sebäbi e, bärdäki Aleksiň we Deýwidiň üstündäki ýüküni azaltmak üçin. Bu, ýagny bular toply wagty şular ýaly sistema döndüler. Deýwid şeýle oýnady we Emre Belozoglu, ýagny Mehmet Aurelýo birazajyk hüjüme kömek berdi we şeýlelikde hem Aleks, hem-de Deýwidiň üstündäki birazajyk ýük azaldy we Kazym Riçardyň hem girmegi has hem Çelsini kyn ýagdaýa goýdy. Pes iki müň on dokuzda şu roýal taktikada oýnap bilersiňiz. Wideony halan bolsaňyz laýk basyň, paýlaşyň we abone boluň. Agza boluň ýagny. Ýeneki wideolarymyzda görüşýänçä hoşsa boluň. Nesip bolsa utarsyň.